Abusuafoɔ yɛma mo akye biom san de wo ba Angel 1029 and Angel TV so na deɛ ɛteɛ ne sɛ anikasɛm no ɛde wo yɛwɔ the capital of the golden kingdom Kumasi yɛ yɛ yɛni da hɔ o wode aseɛ wɔ hɔ yɛ yɛ yɛyɛ heavy brutal na yɛbaeɛ no yɛbɛduru yɛ no Me nim so tenten sesei ɛyɛ the golden tulip hotel ɛna aha yi ɛyɛ Kumasi Ratri park aha ɛna yɛgyina sesei a na woba ha a aha akɔnnɔ papapapapapapa aha ɛfɛ yie paa na mmom no ne ntɛmntɛm soɔ no woba ha a eh, wobɛhunu eh, statues akɛseɛ menka no saa binom bɛka sɛ bust ne adeɛ wei yɛ otumfoɔ Agyeman Prempeh the first eh, na ɔno Sagrante wall no mu no eh, ɛno akyi pɛpɛpɛ yɛne Britishfoɔ ntɔkwa no Ɛnom akyi na ɔba bɛdii adeɛ. Ɛno akyi ɔsan ne aborɔfo no koeɛ. Tamar wɔyɛ wɔn adwene sɛ wɔpɛ the golden stool no a wɔn nsa ntumi anka. Yɛkyee no de no kɔɔ ɛyɛ Seychelles. Ɔno ne mfoni na yɛayɛ no kakrakaa, honi kakrakaa. Ɛde si ahan so. Deɛ ɛtoa so yi yɛ sɛ ɔsɛe Adjiman Prempeh, ɔyɛ ɔtumfoɔ. Ɛha ɔtɔ so mmienu, 1931 to 1970, ɛna ɔdi adeɛ. The proud educated king. Ɔno ɛna schools akɛse a ɛwɔ Ashanti region ha nyinaa, Prempeh College, Opoku Ware, ɛne adeɛ. Ɔno ne ɔhene a ɔwɔ wiase mu kane ɛwɔ abibire mu ha a ɔde institute scholarship a ɛnam so ma Munufie nom ne Busia nom nyinaa nya sika. de firi ghana ha kɔ aburokyire de kɔ sua adeɛ ɔno ɛna esisi saa schools ahodoɔ akɛse akɛse akɛse akɛse akɛse a ɛwɔ ashanti region ha nso nyinaa ɛma ghanafoɔ bebree nya so mfasoɔ ɛno akyi no na otumfoɔ ɛyɛ opoku ware ɔno nso ɛtɔ so mmienu ɔno nso baayɛ no asante mantom ha amantɔ aman ahodoɔ no nyinaa amahene no bɛba bɛn mu saa bɛm bɛm bɛm bɛm bɛm bɛm ma kingdom no mu ɛyɛ kakaka then ɔno kɔɛ no the king of kings king solomon ɔtumfoɔ sɛ tu aba bio ɛɛ ɔte kuru yɛ ne kraweɛ ɛwoma so 1999 ɛna ɔbɛdi akonnwa si bɛsi saa mmerɛ yi a agya ɔda de te akonnwa so yɛbɔ mpae pama no sɛ yɛwura bɛtena ase na wakyɛ watena ase yie paa di mfie bebree ɛwɔ akonnwa no Nso ɛso waa wonim ɔbaeɛ na ɔde educational fund ɛde baeɛ de mobile library ɛka ho mobile clinics ne adeɛ nyinaa no ɛde ne nyinaa bɛdi ka ho de baeɛ a wohwɛ ahemfa kɛseɛ yi ɛwɔ ha nyinaa but sɛsi a yɛwɔ ha yi deɛ yɛwɔ ɛyɛ yɛn ayɛ nwura ɛyɛ Kumasi Metropolitan Assembly mayor a ɔda no